Иу сабатбоны сдзӕбӕх кодта тынг уӕззау рынчын усы дзуттыты ныхасы астӕу. Ацы ныхасы хистӕр хицау хъуамӕ Чырысти йӕ бузныг фӕцадаид, ахӕм низджын усы кӕй сдзӕбӕх кодта, уый тыххӕй. Уый та мӕсты сси ӕмӕ загъта: «Хъуыддаг кӕнынӕн изы хсӕз боны, уыцы бонты цӕут уӕхи дзӕбӕх кӕнынмӕ, фӕлӕ сабатбоны ма цӕут. Цӕмӕн афтӕ смӕсты ис ме фсымӕртӕ, ныхасы хицау? Куыд уыд уый, уыцы тӕригъӕддаг рынчын усы фенӕг цин кӕныны бӕсты цӕмӕн смӕсты ис? Цӕмӕн е зӕрдӕ хӕрамдзийнадӕй байдзаг? Мӕ уарзон ӕфсымӕртӕ, уый афтӕ хӕлӕгдзинады тыххӕй смӕсты. Хӕлӕгдзинад ын баталынг кодта йӕ цӕст, йӕ зӕрдӕ ӕмӕ йӕ намыс. Ӕмӕ уарзон циндзинад ӕмӕ уырнындзинады бӕсты йӕ зӕрдӕ масты цӕхӕртӕ акалдта. Цы у хӕлӕгдзинад? Хӕлӕгдзинад у истӕуыл искӕмӕ хӕрам кӕнын, мӕсты кӕнын. Хӕлӕг адӕймаг ӕндӕры хорздзинад куы уыны, уӕд мӕстӕй судзы, хъыг кӕны. Афтӕ уыцы ныхасы хицау дӕр Ирвӕзынгӕнӕг Чырыстийы хорз хъуыддӕгтӕ уынгӕйӕ мӕсты кодта, уымӕн ӕмӕ Чырыстийы адӕмы дзуттыты динамонджытӕй фылдӕр бауарзтой, ӕмӕ уый тыххӕй уыцы ныхасы хицауӕн дӕр йӕ кой дӕлдӕр кодта. Ныр ацы хъуыддагӕй бӕрӕг у, хӕлӕгдзинад цас ӕвзӕр тӕригъӕдтӕ кӕнын кӕны адӕймагӕн уый. Дӕ хӕстӕджы хорздзинад уынгӕйӕ ууыл цин куы нӕ кӕнай, фӕлӕ ма йӕм хӕрам цӕстӕй дӕр куы кӕсай. Ахӕм адӕймагмӕ Чырыстийы ирвӕзындзинады уд дард ис. Чи зоны, исчи-иу иннӕмӕ хӕлӕгдзинадӕй хӕрам у, мӕсты кӕны, ӕмӕ зӕй зӕрдӕйы хӕрамдзинад фехалыны тыххӕй хъуыды дӕр нӕ кӕны. Ахӕм адӕймаг фӕстагмӕ стыр зындзинады нӕ бахаудзӕнӕви. Ирон адӕммӕ хӕлӕгдзинад ницы тӕригъӕд кӕсы, фӕлӕ уый ахӕм фыдбылыз у, ӕмӕ уый аххосӕй лӕг ӕндӕр стыр тӕригъӕдтӕ дӕр ракӕндзӕн. Кӕцӕй рцыди райдианы адӕймагмӕ тӕригъӕддзинад, кӕд хӕлӕгдзинадӕй нӕ уыд, уӕд? Хӕйрӕг бахӕлӕг кодта фыццаг лӕг ӕмӕ усы тӕхудиаг цардмӕ. ӕмӕ сӕ фӕрӕдийын кодта. Хӕлӕгдзинад ныккалын кодта фыццаг адӕймаджы туг зӕххыл, дыууӕ фсымӕры Каин ӕмӕ Абел. Каин Абелы хӕлӕгдзинады тыххӕй амардта. Хӕлӕгдзинады тыххӕй ӕнаххос Иосибы йе фсымӕртӕ ауӕй кодтой египетаг купецтӕн. Кӕд хӕлӕгдзинад нӕ уыди, уӕд Саул паддзах цӕй тыххӕй ратӕрбатӕр кодта ӕмӕ йӕ марынмӕ агуырдта Дауыт пехуымпары. Ӕппӕты фӕстаг уыйбӕрц цы баталынг кодта фарисейтӕн ӕмӕ дзуттыты чиныджы дӕснытӕн сӕ зонд ӕма сӕ номус кӕд хӕлӕгдзинад нӕ уыд, уӕд. Цӕуылнӕ сӕ бауырныдта ирвӕзынгӕнӕджы диссаг хъуыддӕгтӕ? Куыннӕ дис фӕкӕндзӕн адӕймаг, куыннӕ ӕрхъуыды кӕндзӕн лӕг, хӕлӕгдзинадмӕ цас тых ӕмӕ хӕрамдзинад ис, уый. Фарисейтӕ ӕмӕ зудтытӕ уыдтой сӕхи цӕстӕй Чырыстийы диссаг хъуыддӕгтӕ. Куырмыты кӕсын кодта, Сӕ цӕстытӕ сын дзӕбӕх кодта, мард ӕгас кодта, фондз дзулӕй фондз мин лӕджы ӕфсӕста, гобитӕ дзурын кодта, хъотырджынты дзӕбӕх кодта. Ацы диссӕгты фарисейтӕ ӕмӕ дзуттытӕ сӕ цӕстӕй уыдтой

Мах, ирон адӕм, бирӕ зылын стӕм Хуыцауӕй, иу ӕгъдауӕй дӕр ын не ххӕст кӕнӕм йӕ хорз амонындзинӕдтӕ. Бирӕ цӕмӕйдӕрты мӕсты кӕнӕм Хуыцауы зӕрдӕ. Фӕлӕ уыцы зылындзинӕдтӕй се ппӕтӕй тынгдӕр хъыгдары Хуыцауы нӕхӕлӕгдзинад. Адӕймаджы зӕрдӕ йӕхимӕ магниты хуызӕн ласы, ӕмӕ йӕ йе стыр ӕнамонддзинады хуыз стыхсын кӕны. О Хуыцау, ӕрцӕудзӕн цыма искуы уыцы рӕстӕг, ӕмӕ адӕймаджы мыггаг йӕхи базондзӕн. Ӕрцӕудзӕн цыма уыцы сахат, ӕмӕ лӕг базондзӕн, йӕ цард ын цы хъыг дары ӕмӕ цы рӕвдауы, царды хӕрзбонӕй йӕ фӕсвӕд цы здахы, йӕ уд ӕмӕ йын йӕ буары цы мӕллӕг кӕны, цы сафы, уый базондзӕн искуы. Ӕрцӕудзӕн цыма искуы уыцы рӕстӕг, Хуыцау, ӕмӕ дӕ сыгъдӕг уды хорз лӕвардзинад срухс кӕндзӕн нӕ зӕрдӕтӕ, ӕмӕ уӕд зӕгъдзыстӕм ӕмдзыхӕй: Мӕнӕ не знаг, мӕнӕ нӕ марӕг, мӕнӕ нӕ фыдбонӕй чи мардта, уый, мӕнӕ Чырыстийӕ нӕ дардмӕ чи ласта, уый. Бӕлвырд, ме фсымӕртӕ, Хӕлӕгдзинад у тӕригъӕдты ӕппӕтыл хӕцӕг. Мах не ппӕт дӕр уыцы сау калмы уацартӕ стӕм. Кӕй ӕвзаг бафӕраздзӕн хӕлӕгдзинады лӕзгъӕрттӕ зӕгъын, кӕй зонд равзардзӕн уый талынг фӕндӕгты. Нӕ Ирыстоны зӕрдиаг уарзон цӕстынгас чи халы. Гӕды дзырд нӕ уыдзӕн, ирон адӕммӕ хӕлӕгдзинад куы нӕ уаид, уӕд фондзыссӕдз хаты хуыздӕры цӕриккой. Фыццаг заманы ӕрвад-ӕрвады фосмӕ хӕлӕг кӕнгӕйӕ ирвады марын кодта, ӕмӕ йын-иу йӕ бын байуӕрстой. Ныр Уырысы паддзахы руаджы уый нал ис, фӕлӕ ӕфсымӕр ӕфсымӕры нӕ уарзы, фырт фыды коммӕ нӕ кӕсы, ус йӕ мойы дзырдӕн аргъ нӕ кӕны. Хӕлӕгдзинад халы бирӕ хорз цӕрӕг хӕдзӕрттӕ. Цӕмӕн афтӕ здӕхт сты хӕлӕгдзинады рдӕм ирон адӕм иннӕ хорз адӕмты хъауджыддӕр? Ӕз афтӕ ӕнхъӕл дӕн, ӕмӕ уый нӕ зыд ӕмӕ нӕ магусадзинады аххос у. Фыццаг райдианӕй зыддзинад нӕ туджы ӕмӕ не стӕджы ахъардта, ӕмӕ йын ратӕрӕн ницыуал фӕразӕм. Нӕ зӕрдӕ не лгъӕд кӕны, нӕ цӕст не фсӕды. Дыккаг. Иутӕ хорз кусынц, архайынц алырдӕм дӕр ӕмӕ хорз цӕрынц. Иннӕтӕ та бон-изӕрмӕ ныхасы бадынц ӕмӕ къӕсӕлтӕ амайынц. кӕрӕдзи фыдкой кӕнынц ӕмӕ сӕ хорз сыхаджы цард куы уынынц, уӕд ӕм хӕлӕг кӕнынц ӕмӕ йын йӕ хорз цард фехӕлыныл зилынц. Ахӕм хъуыддӕгтӕ бирӕ ӕрцыд Ирыстоны. Кузды дӕр магусалӕг, Кӕсӕл Тамайыны бӕстӕ. Хуыцау загъта, кус ӕма схъӕздӕг уай. Дыккаг нӕм хӕлӕгдзинад тынгдӕр уый тыххӕй арӕх кӕны, ӕмӕ ныронг дӕр нӕма бахъардта нӕ зӕрдӕмӕ чырыстондий нӕ рухс ӕмӕ уарзондзинад. Евангелийы хорз уацхъуыды ныхӕстӕ нӕма фехӕлдтой нӕ зӕрдӕйы мидӕг хӕлӕгдзинады ахстон. Тӕригъӕды бахауӕг адӕймаджы зӕрдӕ кӕддӕриддӕр хӕлӕгдзинады рдӕм зилы, фӕлӕ йӕ мах хъуамӕ уромӕм чырыстон динуарзон ӕгъдӕуттӕй. Хӕлӕгдзинад низ у нӕ буар ӕмӕ нӕ удӕн, ӕмӕ алы низӕн дӕр хицӕн хос ис. Хӕлӕгдзинад фесӕфыны хос сты Чырыстийы дзырдтӕ Евангелийӕ. Уымӕ зӕрдиагӕй куы хъусай, Алы бон дӕр ӕй куы кӕсай, Йӕ дзырдты уидӕгтӕ йын хорз куы взарай, Уӕд дӕ зӕрдӕ сылгъӕд уыдзӕн, срухс уыдзӕн. Ацы дуне дӕм ӕрдуйы хуызӕн нал фӕкӕсдзӕн, Ӕмӕ ферох кӕндзынӕ хӕлӕгдзинад. Йесо Чырысти царддӕттӕг, уарзондзинады суадон, ахицӕн кӕн махӕй хӕлӕгдзинад ӕмӕ хӕрамдзинад.